א גוטן אוונט, היינט איז מאנטאג, ראש חודש אייר, א' אייר, אני השם רופאיך, זאל יעדער האבן א געזונטן, א געזונטן, נישט נאר א חודש, א געזונטן יאר. כ'וויל היינט רעדן וועגן א ענין וואס עס ברענט יעצט אין אנטווערפן, אבער ס'איז למעשה אין די גאנצע וועלט, ס'איז נישט נאר דארטן, דארטן האט דאס געטון א טאטע בפומבי, די גאנצע וועלט זאל דאס זען, אבער דאס האבן מיר טאג טעגליך אין די מוסדות, אין אלע מוסדות, און כ'וויל אוועקשטעלן אפאר פראגעס, דא רעדט זיך אין א טאטן וואס איז שווער יעצט זיין מצב אין געלט אין פרנסה, און קיין נישט געקענט באצאלן די שכר לימוד האט מען גענומען מיט ארויסגעווארפן זיינע קינדער פון פון פון חדר ביז ער האט ברענגען די געלט אבער ער האט נישט וואנט צו נעמען איז ער געקומען צום רב צום רב פון שטאט ער גאר דער נשיא פון פון פון פון פון יענעם חדר און דער רב זאגט אים יא איך בין טאקע דער נשיא אין מיין נאמען אבער איך מיש זיך נישט אין קיין געלט זאכן איך קען גארנישט טון ער זיי נאך געלאפן אהין ניין ער האט גארנישט געוואלט גארנישט האט אים געלאזט אזוי ער זאגט איך מיש זיך נישט איך קען זיך נישט מישן אין געלט זאכן נו איז ער געגאנגען ווייטער צום צום צום מנהל זאגט די מנהל גא קום מיר זעצן האט אים סתם געוואלט מאכן מיט אים א עזר פון תשלומים ווי ער זאל עס אויסצאלן זיין חוב זיין חוב אבער האט ער אים געזאגט ניין, האט ער אים געזאגט פריערט נעם אריין די קינדער, די קינדער זאלן נישט זיך דרייען אויפן גאס, וועלן מיר זיצן רעדן ווי מענטשן, ניין זאגט ער, ביז די געלט זאך איז נישט געענדיגט גיי נישט אריין די קינדער אין חדר. איך וויל דא אוועק שטעלן א פראגע וואס איך וואלט געוואלט הערן וואס מען ענטפערט אויף דעם. מען זאגט אז מיר זענען א ציבור פון חסד, מיר טוהן חסד, מען וועט באווייזן אזא מעשה הק' מכדי פסחים און נאך אפאר, איר ווייסט ס'דא אסאך אידן וואס האבן נישט קיין קענען קאם באצאלן די די זיי מוטשען זיך מיט פרנסה און זיי קענען קאם באצאלן די שכר לימוד. האט ער געזען אז מען זאל אויפשטעלן א ארגאניזאציע פון חסד, אז ווער ס'קען נישט באצאלן שכר לימוד זאל די ארגאניזאציע נעמען ווי זאגט מען פרובירן טון, האבן די רבנים אמאל זיך אוועקגעזעצט און געמאכט א כלל פאר אלע חדרים בלי יוצא מן הכלל, אין מאמענט וואס האסט אנגענומען א קינד אין חדר, טארסטו אים נישט ארויסווארפן, ס'איז דא געלט פראבלעם, ס'דא א בית דין, ס'דא א קהילה, ס'דא פארשידענע פלעצער וואס צו טון, ווי אזוי ווי זאגט מען צו צו צו צו האנדלן דעם ענין, אבער דער קינד ארויסווארפן די קינדער פון חדר, יא איך ווייס עס איז א צרה צרורה, דאס אפילו אין מיין צייט איז געווען אזעלכע פלעצער וואס מען האט עס געטון ליידער ליידער ליידער ליידער ליידער, אבער. איך פרעג אייך, איר ווייסט וואס פאר א השפעה דאס מאכט אויף קינדער שפעטער, וואס מען האט זיי ארויסגעווארפן נישט ווייל זיי זענען שלעכטע קינדער, גוטע קינדער, אבער וויבאלד די טאטע האט נישט געקענט באצאלן, נעבעך דארפן זיי שטיין אינדרויסן, איך פרעג אייך, טראכט א מינוט, זיצן קינדער אין חדר און מ'דארף ווערן פארשעמט פאר די גאנצע קלאס, פארוואס? ווייל די טאטע קען נישט באצאלן, איר ווייסט וואס מען מאכט א קינד? טראכט אויף די רציחה אויף די שפיכות דמים, ווער איז דאס מתיר? האט איר אמאל געזען אז רבנים זאלן זיך אויפרופן און זען וואס מען טוט דאס דאס צו פארמיידן? אוואדי מען טאר נישט לאזן, ווער ס'קען באצאלן דארף באצאלן שכר לימוד, פארשטייט זיך דאס איז דאך גיין אפנארמען, ס'איז דא אזויפיל וואס קענען טאקע נישט. וואזשע טוט מען דא? און אמאל מאכט זיך טאקע א טאטע אז ער איינער וואס מ'מיינט אז ער קען, און קומט אריין אמאל אין א שווערע צייט וואס ער קען נישט. פעלט אזעלכע מענטשן וואס האבן געהאט שווערע צייטן, אזעלכע וואס זענען רעכענען זיך מער אין די בעסערע וואס מאכן מער געלט און זאלן גיין דורך שווערע שווערע צייטן מיט קעש און קענען און האבן נישט קיין געלט אין די צייט, מ'זעט דאס טאג טעגליך. רבותי. מען מוז געפינען דא א עצה, ס'איז דא דא צוויי זאכן, איך הייב אן פון פון די קינדער, וואס די קינדער ליידן געפערליך, און די שפיכות דמים, דא דאס שפיכות דמים, פארמיידן דעם שפיכות דמים איז איז מען מחוייב, די ערשטע זאך, נאכער ווייטער, און אלץ זאל מען טון חסד אין אזא מצב, נאכער וויל איך פרעגן נאך א גרויסע פראגע. מיר וואונדערן זיך שפעטער ווען קינדער פארן אפ און גייען אראפ פון וועג און נאכער וועלן מיר אריינטון אלע געלדער שבעולם זיי צו ראטעווען און ברענגען צוריק. טראכט, איז נישט בעסער דא פארקוקן די פאר די פאר די פאר גראשן דארטן, איך ווייס, די די די די פאר גראשן און כ'ווייס, מיט מנהלי מוסדות דארף מען אויכעט זיך א עצה געבן, ס'איז ריכטיג, ס'איז יא שווער, אבער א מנהל מוסד וואס נעמט אויף זיך א חדר, נעמט, מוז נעמען בחשבון אז ס'זענען אויכעט אזעלכע טאטעס וואס קענען נישט באצאלן, און וואס אזוי ער גיבט זיך א עצה אין אזא יא, דאס איז א טייל פון זיין, די די וואס ווילן זיין מנהלים און נאר לעבן מיט א גוטן טאג און צו האבן א גוטן טאג, זיי זענען נישט קרימינאלן, ניין. מען מוז נעמען אויף זיך איחוד די שווערע צייטן און מענטשן וואס גייען דורך איך שווערע צייטן און קענען נישט באצאלן. ווען ס'וואלט געווען א מקרה יחיד וואלט מען פרובירט דן זיין א ערעין. ס'איז ליידער אזויפיל. נאכער א רב וואס זיצט און הערט ווי א טאטע וויינט, מ'האט אים ארויסגעווארפן די קינדער און ער קען נישט באצאלן, און ער וויל פון אים ער זאל קומען אים העלפן, און ער זאגט איך קען אים נישט העלפן, דאס איז א רב? דאס איז א רוב? איך פרעג אייך אזוי מפקיר צו זיין? ליידער ער נישט קיין יחיד, נישט נאר אין אנטווערפן אין אנדערע פלעצער אויכט אזוי ליידער, ברענג זיך ארויס, דאס איז רבנים וואס ווילן נאר כבוד זיצן נעבן, מען זאל זיך ווען עס מכבד זיין, אבער ווען ס'קומט צום טון זענען זיי נישטא? א בית עלמין דארף מען מאכן ארדענונג, מיר זענען נישט קיין טלית שכולה תכלת, ווען ס'קומט צו אזעלכע עניינים איז פארגעסט מען פון חסד, מען פארגעסט פון שפיכת דמים, מען פארגעסט פון אזויפיל עניינים, א בית עלמין מוז מאכן צו דעם אן ענדע איינמאל פאר אלעמאל. גוטן אוונט.